Méi wéi 31 Millioune Passagéier huet d'Eisebunn d'lescht Joer transportéiert. Dat ass, wéi wann all Awunner vu Lëtzebuerg 46 Mol Zuch gefuer wär. Dat ass en neie Rekord. Mat de ville Passagéier klammen awer och aner Zuelen, déi vun den Aggressiounen a Beleidegungen. Am meeschte betraff ass d'Personal an den Zich. Eng vun de Strategien ass méi Presenz op den nationale Réseauen, vu CFL-Personal, externe Sécherheetsleit, An der Police. D'Lea Schwartz huet zwou vun deenen Ekippe bei hirer preventiver Aarbecht begleet. Si sinn ëmmer mannst zu zwee ënnerwee a grelle giele Jacketten, et gesäit een se gutt. Lëtzebuerg. Oft ginn den Nabil Gharnouti an de Grégory Van Stene vu Leit ugeschwat fir Informatiounen iwwert Faarten ze kréien. Da géife se hëllefe wou se kënnen, well eigentlech ass hir Aufgab eng ganz aner, si si Sécherheetsagenten am ëffentlechen Transport. Bon on fait un aller retour avec toi? Oui. À Diekirch après pour les ronds tu veux qu'on fasse comment? On peut aller ensemble. Ok, il n'y a pas de souci. On fait comme ça? Ouais. On trouve des gens qui dorment, qui sont alcoolisés. Bien alcoolisé, des gens qui se droguent dans le train, voilà, nous on fait toujours des rondes dedans pour voir ce qu'il ya déjà dans les trains. Si passen sech den Instruktioune vum PAT vun deem Dag un. Mam PAT ass d'Personnel d'accompagnement de train gemengt, oder ëmgangssproochlech Zuchbegleeder.

D'lescht Joer sinn 284 Aggressiounen eleng vum Eisebunnspersonal gemellt ginn. Déi meeschten Aggressioune sinn, wann vill Leit openeen treffen a méi spéit am Owend. Am Nabil Gharnouti sengem Alldag sinn et virun allem déi verbal Aggressiounen, mat deenen hien an säin Aarbechtskolleeg ëmmer nees konfrontéiert sinn.

D'Roll vum Sécherheetspersonal ass ze assistéieren. Si sinn Deel vun engem vun de Piliere vum Sécherheetskonzept vun der Eisebunn, déi mënschlech Präsenz virgesäit. An dozou zielen nieft den alldeegleche Ronne vun Zuchbegleeder a Sécherheetspersonal och Policekontrollen. Haut maache mer eng Kontroll allgemeng Kriminalitéit an och géint d'irregulär Immigratioun. An an engems maache mer eng Kontroll fir d'Sécherheetsgefill bei de Reesender a bei den CFL-Scouten ze stäerken. D'Policepatrulle sinn ëmmer am Binom zu zwee ënnerwee. Fir déi zwee Stäck am Zuch brauche si zwou Patrullen, fir dass keen hinne kann entwëschen. Mir hunn am Fong hei am Zuch, wa mer Kontrollen am Zuch maachen, dat geet vun enger ganz einfacher Infraktioun vun engem Avertissement taxé, wou am Fong een e Protokoll muss bezuelen, bis hin zum europäeschen oder souguer internationalen Haftbefehl, dat kann wierklech extrem wäit gefächert sinn. Moien Police. Si sinn haut ënnerwee op der Streck Richtung Déifferdeng. Et ass déi am meeschte frequentéiert Linn zu Lëtzebuerg. An de Statistike vun der Police gi Strofdoten allgemeng festgehal. Et gëtt net gefiltert, wéi dacks eng Infraktioun am éffentlechen Transport gemellt gëtt. Perfekt, alles ok, dann ech merci, schéin Dag. Et géif een awer dovunner ausgoen, datt virun allem Déifställ zu de meeschte Strofdoten am ëffentlechen Transport zielen. Eng Plaz, wou vill Leit openeen treffen, gëllt als Risikozon. D'Police mécht ganz vill preventiv am Beräich. Dir hutt vläicht scho gemierkt, wa mer op de Schueberfouer sinn oder och am ëffentleche Transport ginn, datt d'Leit sollen op hir Saachen oppassen géint Pickpocketen. Well déi gréisst oder déi vill Saachen, wou mer hunn, ass ganz gären, datt d'Leit eppes geklaut kréien, sief et aus hire Poschen, sief et hir Portmonnien, hir Handyen. oder soss Géigestänn, wou se einfach emol nidderleeën, wou se, wa se hei an den ëffentlechen Transporter sinn, wou se net méi esou oppassen. Do ass een dran. Um nationalen Zuchreseau ginn et all Mount Kontrolle vun der Police. Den Ulass kann d'Virgoe géint bestëmmt Phänomener sinn, beispillsweis illegal Immigratioun oder Drogekriminalitéit. Et kann awer och reng preventiver Natur sinn. Dobei ginn dacks Faarten erausgesicht, déi als kritesch agestuuft sinn. Wéi eng dat sinn, definéiert d'Eisebunn op Basis vun Observatioune vum Personal. Am Duerchschnëtt erlieft d'Personal vun der CFL all zweeten Dag eng Aggressioun. Um ganze Réseau waren d'lescht Joer 548 Aggressioune gemellt ginn. Déi meescht dovunner sinn an Zich an op de Garen. Dovunner war d'Majoritéit verbaler Natur, Beleidegungen an Drohungen. 39 Mol sinn et physesch Ugrëff géint CFL-Mataarbechter ginn a 24 Mol ass et zu Belästegung komm. Zréck bei d'Sécherheetsagenten, Haut wär et ee ganz rouegen Dag gewiescht, et wär awer och dacks méi intensiv.

On essaie, bah généralement les gens quand ils voient deux agents arriver généralement ils se calment et tout mais ça ça marche toujours quand on essaie de dialoguer avec la personne ça marche toujours. Nieft der mënschlecher Präsenz an den Zich setzt d'Eisebunn och op eng oppen Infrastruktur an Sensibiliséierungscampagnen. Dëse Mount ass eng weider Campagne lancéiert ginn fir méi Respekt an et leeft och eng géint d'Gewalt.